Begmyrat geldiňmi? Geldim, geldim.
Oturdyň mı sağa maşa? Hawa, produkt aldyňmy? Hawa, çörek aldım, bir käşir aldım bolum, hıyar aldım bolum, soğan aldım. Oňarpsyň.
Sen gire öýe. Bolya çagalar öýdemi? Hawa, oturandyrlar.
Men Bolýa. saň çaýyňa seredeýin ana. Bolya. Begmyrat. Begmyrat. Aha. Çay demledim gel. Ha, gel oglum.
Ana eje çaýam demläpdir. Gelin. Gel oglum.
Ha, ya Allah. Aha neyse süyeceğim orayı. Al oğlum. Sana ak süyücü

Şona menem pikirlenip durdum. Ony aýdaýyn diýip durdum näçe gün bäri. Saňa daň sap däl. Çagalaram günde bir zat iýjek, geýjek. Dogry aýdýaň. Onda men ertir oglanlary göreýin. Hany iş tapaly saňa. Seni bir işe ýerleşdireýin. Hawa, hany galan zadam nesibedir. Bolýa.
Salam dostlar öweý kaka urmaýda filmiň birinji partyny şunda goýdum ikinji partyny bolsa göni geçip görüp bilýäňiz şu silkada aşakda silkasyny ýazyp geçdim şoňa basýaňyz içine basyp girýäňiz ine şu kanal bolýa şu kanala girip agza boluň ikinji partyny dowamyny şonda görüň goşulmany unutmaň wideo göwnüňiz ýaran bolsa Paýlaşyň, repost ediň, laýk basyň. Janyňyz sag bolsun maşgalaňyz abadan bolsun. Sag boluň.
Ejewit beýle kakylda zat. Janoglum düşünäýiň maňada. Men siziň geljegiňiz üçin pikir edýän janoglum aglamaýda. Hemaýatkär Owaz Pro Music.

Özüm ýogmy? Hawa, Begmyrat, iş bolmadymy? Iş diýenimiz-ä bolmady öýdýä. Oglunyň näçesini ýitipdim, habar aýdaryn diýdi. Ýöne şu Döwrany diýip göreýin-le, şu Döwranam dost ogluňam. Jigitiniň bir firmasy bar diýdi. Şu firmasyna-da bir işgär gerek bolsa, Haýyş depleýin jigdime. Oňa-da diýip görer. Hawa, han diýip göreni. Men indi çagalara göwünlik beribem ýadadym. Ýöne her gün köçä çykanlaryndamy diýýärler, Eje, maňa pylan zat alyp beräý, ony alyp beräý, muny alyp beräý. Seň aýlygyň ýetenak bize, Begmyrat.
Kemsinýändirler. Häý, menem görýäň-ä, Iki günden bir gün garagol durýar. Soňam bazarda araba oturýar. Kişi gazanyp-gazanyp getirýär ýöne hiç zada ýetenok. Çagalar tigir süreýin diýýär. Hany senem işläp başlasaň nesip bolsa gowy bolar. Hani işleňet ondan çay bir ber. Bäli.
Öweý kaka urmaýda. Dollykgan görüň like repost şu wideony paýlaşyň şu kanala yzly yzyna goýýandyr. Şu bolýan wakalar iki sany çagaň durmuşynda geçip gidýär hakykatdanam bolan waka erbet zatlar görýäs ýa aglaýas diýip durmaň durmuşda adam şular ýaly güne düşmesin diýip şu wideony düşürýändir.

Bilýäňmi, men şu wagt nähili begenýän? Ýadyňa düşýärmi? Iki ýyllap söýşüp-söýşüp, seni alyp toý eden günüm, şonda-da şular ýaly begendim, şeýle-de begenýän. Jeren, ýör men seni Aşgabada äkideýin. Iş ýerim bilen dost oglumyň ýanyna alyp tanyşdyraýyn. Ýör. Ha, bärde ekeniň-ä, Döwran. Bardym, bardym. Hany, ýeri bärde ekeni. Şu Döwran ýaly gowaňam öýdäl-ä. Salam aleýkum.

Aha Döwran nätdiň? Begmyrat, muny şu wagt içinde gürleşip otyrlar. Nesip bolsa işiň biter, sen kän gysynma. Ýöne men bir ýerik barmaly boldum-da. Sen bärde garaşa, men gidiberän. Bolýa.
Sag bol dost. Saňa ýakasyn, janyň sag bolsun. Bile ýalkasyn. Sag bol.
Bolýa, ony men garaşyberjek bärde. Näme kär edýän diýdiň o zada? Kompýuterden başym çykýar. Diýmek, maňa gerek işgär ekeniňiz-dä? Onda siz ertir hemme resminamalaryňyzy getiriň, ertirden hem işe başladyň.
Ýalbaryň, taňaýolukasyn. Bolýanmy?
Gidiberiň aka. Sagam aşa işemä gürleşdik. Bolýara diýdi. Iş ýeriňe gowy eken, gelip gördüm. Döwran janyňam ýaşy uzyn bolsun. Tüweleme jigsem bir firmaň başlygy ekena. Hawa, hawa.
Indi bar iş saňa bagly. Nesip bolsa.
Gatnap işläbermeli bol, awtobusam gatnap otyr. Öweý kaka urmaýda part dördi şu aşakdaky silkada goýýan şu kanala goýýanlar hemmäňiz goşulyň laýk repost ediň o kanala girip part dördi görüp bilýäňiz janyňyz sag bolsun maşgalaňyz abadan bolsun sag boluň. Gije Hawa.
Pälwan jan dostumda tigir barda maňada tigir aýyp beraýda.
Hemaýatkär ygtybarly emläk. Oglum nesip bolsa tigirem alarys. Nesip bolsa gowy ýerlerdede ýaşar. Ýöne azajyk sabyr et oglum hemme zat gowy bolup gider. Bolýar eje.
Kakam gowy işde işlär. Oň üçin oglum kemsinmäň hiç kimiň ýanyna.
Goraja.
Salam mümkinmi? Hawa geliň geliň.
Resminamalarmy getirdiň? Diýmek adyňyz Jalanmy? Hawa.
Owadan adyňyz bar eken. Bada sag boluň. Jeren, seň işlemer ýeriň dik meň maňlaýymda. Galan işlerem özüm öwrederin.

Başarsaň indi. Men şu hatlar ýaly doly we dogry ýazýan. Kompýutere geçirýän. Şulaň hemmesini ýerine ýetireseň. Galan işlerem özi görede bolýanjak. Bar.
Öweý kaka urmaýda ýagny durmuşdan bolýan wakalar esasyna düşülýän filmdir. Elbetde ýaş çatynjylar aýrylyşyp çagalar ezýet çekýär şo baradadyr kino umuman mazmuny. Näme üçin entek Öweý kakany görkezeňizow hany çaga diýýänsiňiz. Doly başyndan aýagyna çenli tomaşa ediň. Şeýle-de iki müň manatlyk toý hyzmatyny hödürleýän iki müň manatyň içinde DJ, alyp barjy, toý kolonkasy, Aşgabat şäherine äkidip getirme hyzmatymyzam mugt-şu. Toýuňyzam şatlyk-şowhuny sowuklaýar. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz sekiz altmyş üç segsen ýedi segsen ýedi nol dokuz.
Janyňyz sag bolsun. Salam aşk. Salam salam.
Kerhanamda täze işgär geldi. Häzir ýanyny ugratyam urup turup görün. Bolýa aşk.
Hemaýatkär, ygtybarly emläk. Salam başlyk.
Salam sen. Belleňiz mi salam? Hawa başlyk.

Jeren, geçiň oturyň, häzir Suraý geler, hemme zady öwreder. Bolýa başlyk. Ha başlyk. Hä, Suraý geldiňmi?
Tanyş bol, täze işgärimiz Jeren. Jeren, tanyş bol, Işgärime pula. Hana.
Men razy gitsin. Boldy başlyk galyp gaýnuluň biz özümiz tanşarys. Hana. Salam. Gowumy joram? Hawa gowy özüňiz? Hawa. Nataýla. Hawa adyň Jerenmidi? Hawa Jeren. Waý tüweleme owadan gözleriňä bar eken. Sag boluň. Meň bir kirpik dakýan joram bar. Seret meň kirpiklemme. Owadan eken. Edil şuny ýaly owadan kirpik dakdyralymy saňada? Aý ýokla. Maňa gerek dälä kirpik owadydy men kirpigim ullakan diýeler. Agy owadan gözleriň maňa owadan gelen ýalak bolup şeýle bolmasana joram. Ýok. Owadan bolup gezelle şujagaş ýerde meň salonçy joram bar. Leýla diýip gaty gowy ökde dakýada kirpigi. Ýok ýoldaşym. Ýör sen owadanja diýip edil meň gözlerim ýaly owadan bolup duraýsynda. Ýok bu meň ýoldaşym halamaz o kirpik. Goýdursam gerek. Agy, bolýa alagy, borla ýör dakdyraý allagy. Puluny zadyny özüm tölejek. Ýör joram. Owadan gözleriň bar-da seň, ýör joram dakdyral kirpik. Başlyga-da özüm aýtjak gelýäsmi. Ýör joram kirpik dakdyral saňa. Aý, bolýa. Aý joram şeýle bir owadan bolduňda, göräýdä sen şeýle owadan gözleriň barda. Tanýan men ýaman Ýo ergen. agy şeýle owadan bolduň, ýör görkezeýin men, aýnada seret häzir. Tanýan na, ka gelişdimi? Gül ýaly göräýdä joram.
Kaka, Ha oglum, ejem oýanokmy?
oglum. Ejeň işde. Häzir geler, gelmeli wagty boluba geçdi. Habarlaşaýyn diýsem ýanynda telefonam ýok. Ertir nesip bolsa ejeňe telefonam alyp bererin. Sen ýat oglum, ana doganyňam ýatyp galdy. Senem ýat gojajygymda. Bolýa kaka. Saňa döner akyl oglum. Part altyny aşaky kanaldaky silkada görüp bilýäňiz. Sag boluň.